Här Clement, Dir huet d'Wuert. Merci, Här President. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, e Covid-Zertifikat ass kee Juddestär an och net esou eppes Ähnleches. De Juddestär war eng Kennzeechnung, déi huet missten ëffentlech gedroe ginn an extrem Diskriminéierungen, Deportatiounen a souguer Mord zur Konsequenz hat. Dat war keng sanitär Mesure, déi d'Wuel vun der ganzer Gesellschaft zum Zil hat a villäicht de Besuch vum Chrëschtmaart bestëmmte Konditiounen ënnerworf huet. Dat ass net vergläichbar. An nee, mir liewen och net an enger Diktatur oder an engem autoritäre, voire totalitäre Staat. All d'Covid-Gesetzer goufe vun enger demokratesch gewieltener Majoritéit gestëmmt an déi meescht sinn anescht aus der Chamber erauskomm, wéi se hei erakoumen. Net ëmmer gouf et e Konsens an der Chamber, nee, ganz sécher net, mir Piraten hu schliisslech géint eng ganz Rëtsch vun deenen Texter gestëmmt. Mee wann d'Gesetzer dann eng Majoritéit kruten, dann hu mer eis dru gehalen an appelléiert, déi Gesetzer ze respektéieren. Esou fonctionnéiert Demokratie. Et muss een net mat all de Propose vun der Regierung d'accord sinn. Mir Piraten sinn dat jo och net ëmmer. Mir ënnerstëtze jo zum Beispill aktuell och d'Idee net, de Covidcheck op der Aarbechtsplaz obligatoresch ze maachen, well et an eisen Aen e Pay-to-work-System ass. A mir hunn och d'Recht, dat ze soen a profitéieren och dovunner. Mee mir hunn awer och kee Recht, datt dann och jiddereen dat maache muss, wat mir soen, ouni eng eegen, eventuell aner Majoritéit hei ze hunn. Et däerf ee soen, datt e Gesetz engem net passt, an et däerf een och Fuerderunge stellen, mee wann ee sech fir déi Fuerderung keng Majoritéit fënnt, da muss een dat akzeptéieren. An da kann een net behaapten, an enger Diktatur ze liewen. Just well déi eege Meenung net befollegt gëtt, well d'Majoritéit eben eng anerer ass. Well wat wär dat fir e Staat, an deem eng Minoritéit, déi hir eege Meenung zur absoluter Wourecht erkläert huet, all d'Entscheedunge géif treffen? Wat wär dat fir e Staat, wou d'Majoritéit net méi Gehéier géif fannen? Ma dat wär eng Diktatur. Wa mir Piraten eis d'Plakater an d'Ausso vun Demonstrante vun e Samsden also ukucken, da musse mer ganz kloer soen, datt mer kee Versteesdemech opbrénge kënnen, deen déi aktuell Situatioun mam Zweete Weltkrich oder aneren Diktaturen gläichsetzt. Mir liewen zu Lëtzebuerg ëmmer nach an enger Demokratie. Net an enger perfekter. Mir wären déi Lescht, déi géife behaapten, datt alles roseg wär, datt alles super wär. Soss misst ee jo keng Wahlprogrammer schreiwen, wou ee Verbesserunge géif proposéieren. Mee dach awer an enger Demokratie. An alles aneres ze behaapten, ass just e Schlag an d'Gesicht vun all deene Mënschen, déi an anere Länner alldeeglech ënner tatsächlechen Diktatore leiden oder an der Vergaangenheet gelidden hunn. An ech weess, datt vill Leit Vergläicher tëscht der aktueller Situatioun an dem Nationalsozialismus guer net maachen well se den Holocaust niéieren oder klengriede wëllen, mee se maachen et just, well se hir eege Situatioun dramatiséiere wëllen. Mee do muss een einfach kloer soen, Dat geet net! Et geet einfach net, dat onermoosslecht Leed vu Millioune jiddesche Biergerinnen a Bierger mat den aktuellen Aschränkunge gläichzesetzen. Stellt Iech vir, Dir wiert enzwech agespaart ginn, ouni waarm Kleeder, ouni Iessen, getrennt vun Ärer Famill, an Dir géift wëssen, datt alles, wat Dir nach vun Ärer Zukunft ze erhoffen hätt, Är Ermordung wier. An da géif eng wuelgenierte Persoun mat rosa Bäckelcher laanscht kommen, déi sech fräi beweege kann, an Iech soen, datt si weess, wéi Der Iech fillt. well si net méi einfach esou an e Restaurant eraspadséiere kann, wéi si dat fréier konnt, well et do elo de Covid-Check gëtt. Ma Dir hätt zu Recht absolut kee Versteesdemech fir dës Persoun a géift Iech zu Recht komplett virun de Kapp gestouss fillen. An dofir wëll ech hei nach eemol a ganzer Klorheet soen, Wien d'Covid-Pandemie an de Covidcheck-Regime mam Holocaust, mat Juddestären oder dem Nazi-Regime gläichsetzt, deen huet vu mir kee Matgefill z'erwaarden. A wie mat Leit marschéiert, déi dës Astellung vertrieden, ouni sech direkt sur place vun hinnen ze distanzéieren, Och net. Jiddereen huet d'Recht, seng Meenung ze äusseren an ze demonstréieren. Dat sinn, wann ee seng Demonstratioun dann gemäss dem Gesetz géif umellen, wichteg Rechter, mat deenen och ëmmer Pflichte verbonne sinn. An et deet enger Demokratie och gutt, wann d'Biergerinnen an d'Bierger dës Rechter wouer huelen an hir Uleiesse matdeelen. Mee an där Sekonn, an där ech als Participant vun enger Demo erliewen, datt anerer, gewalttäteg ginn oder Juddestär'en héichhalen, ma an där Sekonn, a keng Sekonn méi spéit, muss ech mech vun hinnen distanzéieren. Da briechen ech mäi Protest op där Plaz of an ech trenne mech vun deenen Demonstranten, well wann ech bleiwen, dann dréckt dat meng Ënnerstëtzung aus. An da muss ech mech net wonneren, wann ech duerno vun Observateure mat dëse Leit, an een Dëppe gehäit ginn. An ech mengen, datt d'Majoritéit vun den Demonstrante vun e Samschde weder gewalttäteg wollte ginn, nach den Holocaust verharmlose wollten. Mee si hu sech och, an dat ass wichteg, net kloer distanzéiert, wéi eng Minoritéit ënnert hinnen ugefaangen huet, sech donieft ze behuelen. An dat ass e grousse Problem. Ech wëll dofir een Appell maachen un all Biergerinnen a Bierger, a fir ganz egal wéi eng Demonstratioun, sech ëmmer kloer vum rietse Bord a vu Randaléierer ofzegrenzen. Gitt einfach fort! Dréckt Äre Protest just op enger gewëssener Distanz zu dëse Persounen aus. wa se iwwer d'Grenze vum demokratesch Legitimmen erausschéissen. Nëmme wa si gesinn, datt se mat hirer radikaler Meenung eleng sinn, a wierklech eleng stinn, kënne se verstoen, datt si keng schweigende Mehrheit, mee just eng haart jäizend Minoritéit sinn. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, Mee och wa si just eng Minoritéit sinn, esou dierf een den Impakt, dee si op d'Sécherheet vum Land kënnen hunn, awer net ënnerschätzen. Mir hunn de Weekend gesinn, wéi no verschiddenen Demonstranten u privat Haiser komm sinn, a jo, och hei un d'Chamber. Bei der Chamber, beim Staatsministère, bei ëffentleche Gebaier ass et legitim ze demonstréieren, soulaang een de Respekt virun de Gebailechkeeten, der Infrastruktur an de Forces de l'ordre anhält. Mee bei Privathaiser geet net. Mäi Matleed geet dann och un déi Betraffen, well esou mobbaarteg Aschüchterunge musse gestoppt ginn. A mir hunn och gesinn, wéi wéineg d'Police hinnen entgéintzestellen hat a wéi laang hei d'Demonstrante vun enger net ugemeltener Manifestatioun einfach gewäerde gelooss goufen. Heiraus musse mer Konsequenzen zéien. D'Ukënnegungen op de soziale Medie mussen an Zukunft méi eescht geholl ginn an d'Police och dann op en Asaz virbereet ginn, wann et offiziell keng Umellung vun enger Demonstratioun gëtt. Well wa gläichzäiteg eng Mobilisatioun um Internet stattfënnt, däerfe mer déi net ignoréieren. Zu Privathaiser an och zu ëffentleche Gebaier muss och wärend Demonstratioune kënnen e Sécherheetsofstand agehale ginn a Manifestatiounen, déi sech net un d'demokratesch Reegelen halen an net ugemellt goufen, musse kënne vun der Police deementspriechend encadréiert ginn. Am anere Fall mécht et jo guer kee Sënn méi, seng Demonstratioun selon les règles de l'art unzemellen. Ech war e Samsden net an der Stad a konnt mer dofir och kee perséinlecht Bild vun der Situatioun maachen, mee d'Livestreame vun den Demonstranten hunn u sech genuch gewisen. Ech hat d'Gefill, datt e Samsde manner Polizisten am Asaz ware wéi bei enger ganzer Rei anerer Demonstratiounen, déi et an der Vergaangenheet gouf. Ech mengen, mir sinn eis awer eens, datt et net ka sinn, datt bei enger friddlecher Fridays for Future Demonstratioun méi Polizistinnen a Polizisten am Asaz sinn, wéi bei enger opgeluedener Manifestatioun, bei där Covidleugner, Impfgéigner, besuergte Mamme, Verschwörungstheoretiker an einfach Mënschen, déi déi aktuell Situatioun veronséchert, sech vermëschen a géigesäiteg héichschaukelen. Ech war wéi gesot net op der Plaz a konnt mer keen eegent Bild maachen, mee op de Biller huet een eis Forces de l'ordre net genuch gesinn. Vläit kann de Minister eis herno weider Eenzelheeten dozou ginn, ouni d'Zuel vun de Polizisten, wat jo scheinbar e Staatsgeheimnis ass, eis ze nennen, wéi dat dann an de Gréisstenuerdnunge respektiv a Ratioe mat änlechen Demonstratiounen an der Vergaangenheet ausgesinn huet. Ech denken do och drun, datt et scho kokass ass, datt Vëlosdemoen an der Stad net kënne stattfanne wéinst engem Stroossemaart a gläichzäiteg Rowdien, wéi déi vun e Samsden, e Chrëschtmaart esou einfach gestiermt kréien. Mir hunn dëse Samsde gesinn, wéi séier och kleng Gruppe mat hire Meenunge ganz vill Gehéier fanne kënnen. An dat ass u sech e ganz grousse Virdeel vun der Demokratie, wou jiddereen d'Recht huet, seng Meenung fräi ze äusseren an och Minoritéiten dofir kënne gehéiert ginn. Mee dat dréit och de Risiko mat sech, datt kleng Gruppéierunge sech dohi stelle kënnen a ruffen, Mir sinn d'Vollek, lauschtert op eis! Obwuel dat net stëmmt. Jo, si sinn och Deel vum Vollek, mee eben net si alleng. Och déi ganz Partie geimpfte Persoune gehéieren dozou. An och déi ganz Partie Leit, déi d'Covid-Mesurë gutt fannen, gehéieren dozou. Och wann ech net ëmmer verstinn, ween déi Leit sinn, déi se gutt fannen, et ginn et se, an déi gehéiere genau esou zum Vollek wéi déi haart Minoritéit, déi jäizt, si wär d'Vollek ganz eleng, ganz egal, wat op de Stroosse vun Zäit zu Zäit gejaut gëtt. Mir hunn d'Chance an enger Demokratie ze liewen, an dat bedeit, datt déi eege Meenung net ëmmer d'Majoritéit kritt, an datt een eng Meenungspluralitéit respektéiere muss. Wien dat net mécht an eis Gesetzer net respektéiert, muss Konsequenzen erliewen a protokolléiert ginn a sech virun der Justiz veräntwerten. Entgéint deem, wat ech a verschiddene Kommentaren an de leschten Deeg gelies hunn, mengen ech nämlech net, datt aggressiv Impfgéigner Wahnsinneger oder Verréckter sinn. Neen, dës Persounen esou einfach ofzestempelen, mécht et hinne vill ze einfach. Si sinn absolut zourechnungsfäeg an dat mécht se esou geféierlech. An se hunn dofir och verdéngt, behandelt ze gi wéi zourechnungsfäeger. Loosst mech nach kuerz kloerstellen, an eng ganz Rëtsch Virriedner heibannen hunn et gemaach, datt och mir heibannen net mat Fixspéin spille sollten. Aussoe wéi et géif een de Virus mat op Lëtzebuerg bréngen, fannen ech net nëmmen irresponsabel a falsch, ech hunn et um Radio scho gesot, et ass Brach, deen engem demokrateschen Debat net wierdeg ass. An och Plattforme wéi Expressis Verbis, där hir Grënnerin jo e gudde Poste krut, verteidegt haut de Moien nach mat geféierlechen Amalgammen den Dokter Ochs. Dat ass eescht ze huelen an dat dierf net verniidlecht ginn. Trotzdeem Si hunn et verdéngt, datt een hinnen oppen nolauschtert, hir Suergen eescht hëlt a mat hinnen op Aenhéicht schwätzt a se net wéi Kranker an Aussätzeger behandelt. Mee wa se guer net un engem Dialog interesséiert sinn a just hir Meenung ëmmer an ëmmer nees erausjäize wëllen, ganz egal wat de Géintiwwer ass a seet, An dann och nach zu Vandalismus oder anere Strofdoten iwwerginn, ma da musse se och fir dës Strofdote bestrooft ginn. An dat net, well se verréckt sinn oder well se eng aner Meenung hunn, mee well se géint demokratesch gestëmmte Gesetzer verstouss hunn. Si gleewe vläit net méi drun, an enger Demokratie ze liewen. Mee eis demokratesch Grondsätz hunn ëmmer nach Bestand. An dofir muss ee sech och u se halen. Op Gesetzesverstéiss musse mer mat demokratesche Prozesser an der Justiz reagéieren an net mat pauschale Pathologiséierungen. Wa just een deem anere Virwërf mécht a sech géigesäiteg Zourechnungsfäegkeet ofgeschwat gëtt, da komme mer net weider. Hei ass also verbaalt Ofrüsten ugesot, an dat op alle Säiten. D'Aart a Weis wéi mer matenee schwätzen ass Ausdrock vun eisem géigesäitege Respekt, well kee wëllt Schlafschaf genannt ginn, genee sou wéineg wéi Covidiot. Kee wëll mat Nazie verglach ginn oder mat engem Egoist. Wa mer extrem Wierder fir extrem Vergläicher benotzen, da profitéieren um Enn just d'Extremisten. Mir brauche keng weider Polariséierung, mee eng Police, déi eis demokratesch Gesetzer kloer duerchsetzt a Verstéiss konsequent nogeet. Jiddereen huet d'Recht op seng Meenung, mee keen huet d'Recht, aner Mënschen ze bedroen, virun hiren Haiser ze randaléieren, mat Barrièrë ronderëm ze geheien op Plaze wou vill Mënschen an och Kanner sinn oder den Holocaust Ze verharmlosen. Dat musse mir kloer soen. Ech soen Iech Merci.